deɛ ɛkɔ so nyinaa and you are the same people who water down the events a ɛbɛ lead to the extradition of Ken Ofori-Atta and I've said same to some other people even in the case of Ayeni I have said it publicly sɛ the suspicion is that Ken Ofori-Atta ba a ɔbɛba Ghana ha no mpanimfoɔ bi asi peg mpɛ sɛ Ken Ofori-Atta bɛba. Alright, abusua yɛsan nso ahyia bio. Mehyia sɛ deɛ na nsɛm no Deɛ ɛkɔɛ ne deɛ ɛba no nyinaa no na yɛtena ase di ɛho nkɔmmɔ na abusua nsɛm bebree ɛwɔ hɔ. Seesei a me ne wo kasa yi deɛ Nana Poku Listowɛ waba bɛbuebue key bi ɛwɔ Ken Ofori-Atta ne ho nsɛnsɛm. Seesei a ne deɛ yɛn nyinaa tumi hu sɛ Ken Ofori-Atta baabi aduru ne deɛ hmm wayɛ US citizen nti ɛbɛyɛ den sɛ Ken Ofori-Atta bɛba Ghana. Na ɛndɛ Nana Poku aba bɛdi nkɔmmɔ aka nsɛm bi Wonim sɛ demonstration upon demonstration na Ghanafo ayɛ afa Ken Ofori-Atta ho sɛ yɛbɛ extradite no ama no aba Ghana no anyɛ yie na ɛndɛ Listowel aba bɛ bue key bi a kyerɛ sɛ expose mpaninfoɔ a ɔmo ɛsɔpɔte ɛyɛ Ken Ofori-Atta sɛ ɔmba Ghana na yɛ proskiti no no abusua nana poku aba bɛbie daa kii no ɛde ama yɛ ɛha ɛyɛ Ghana politics tv mɛsrɛ sɛ ndɛ wɔ first time a ɛne dɛm na wa subscribe me wahyɛ ɛde ama me sɛde any update biara nso ɛba a wɔn nso obɛnya bi ɛte na wahyɛ ama afoforɔ nso anya bi atie enti abusua nkɔmɔ a ne nyinaa bɛka me nsa ɛyɛ ɛyɛ anti corruption ho sɛnsɛm abusua ɛkɔ so ɛwɔ Ghana Sesei a ne de ɛyɛ agye nsɛm ɛne frɔstafo a abusua a ɔmo wɔ Ghana kyɛsɛ sesei a ne deɛ wo sika koraa ɛda w'account mu na wanhwɛ yie a ɔmo bɛtumi ayi aberɛ a na wo hu nipa korɔ na ɛndɛ Listo aba bɛdi nkɔmɔ ɛde afa ɛyɛ Ken Ofori-Atta ne ho sɛnsɛm abusua ɛda so wɔ Ghana a yɛnhu baabi a ne pomasiberɛ wɔ a aba bɛgye nsam no, ɔaba bɛdi nkɔmmɔ ayɛ expose mpaninfoɔ a wɔsɔpɔte ɛyɛ Kino Foliata sɛ ɛma ne mba Ghana no, waba bɛdi nkɔmmɔ wɔ ho aka nsɛm. Advankyei Innocent abusua, ɔno nso waba bɛdi nkɔmmɔ de afa ɛyɛ anti corruption a abusua ɛkɔ so wɔ Ghana Ɛne ɛyɛ OSP ho sɛnsɛm abusua ano ɔden yɛnkɔ na yɛnkɔ tie video no ɛmmra. Ɛna menyaa call from aban mu panin bi hɔ na ɔ suggest to me sɛ Christopher adeɛ a moyɛ yi ahwɛ ɛno bɛtumi ayɛ ama Ken Ofori-Atta mma o ɛna mebusa ne sɛ how ɔsɛ lɔya bi afrɛ ne sɛ deɛ yɛyɛ no koraa bɛma Amerikafo adwene sɛ Ken Ofori-Atta no, wɔbaa yɛbɛyɛ no biribi. Nam sɛ how? Amerika no a wɔno te democracy ase a wɔayɛ democracy over 200 years no, protest ɛyɛ a weaponized yɛfrɛ ne sɛn a program a ɛno bɛtumi alidi to sɛ yɛ protest na yɛyɛ sɛ ɔmo ma Ken Ofori-Atta ma Ghana no ɛbɛyɛ sɛ no ɔkasa yɛ am sɛ ma menka no korɛ nkyerɛ no ɔyɛ panin o am sɛ yɛ sɛ modi agorɔ na moamfa Ken Ofori-Atta ma Ghana NDC fo adeɛ yɛde bɛyɛ mu kurom ha no because yɛate deɛ ɛkɔ so nyinaa and you are the same people who water down the events a ɛbɛ lead to the extradition of Ken Ofori-Atta

because me megye di sɛ mowɔ integrity unless sɛ mu ne no akɔkyɛ sika no adi badesɛm deɛ woka yi ɛna ɛdi akɔ ho amerika ɛkɔ bakɔbakɔ oh, dabi me nua mekyerɛ wadeɛ bi ɛyɛ sɛ nwoma wei ɛkɔ noma anoma kurom kanofori ata nti ɛna osp yɛde ne kɔgyina court yɛse osp kuro ne authorization kanofori ata ɔne sledge Obi atumi afa ɔman sika 94 million dollars. Sledge o. Sledge na ɔne nam is Legon no a ɔtotɔ cars bebrebe na ɔne na no nam na se ɛho nkɔmɔ bebrebe no. Saa sledge no. 94 million dollars ɛhyɛ ne to. Where evidence we? What are you talking about?
This is public knowledge. Go to the OSP page and see what is there. 94 million dollars ɔsɔ ɔde kɔtɔ gold. Ɛhyɛ ne to. ɛno na osp kɔ kɔ nhwɛ mu a yɛse ayɛ ni adamfo no no it came publicly ɛno nti osp no kura oni authorization wɔn supreme court ruling no wakan. okay so how does this one link to, it links to the topic uh, a yɛ discussing uh, corruption uh, corruption related offence na wonim meka kɔsi gyemi nua kaa yɛ yi so ɛsɛ sɛ at some point me ne no nya adwene on the institutions of anti corruption and corruption related ɛyi no me ne no nya adwene sɛ the more na awo akorɔmfoɔ no the more na awo bie institutions ɛyɛ saa deɛ anka ɛbɛka sɛ yɛnka ghana police service ne immigration ne fire service nyinaa mom as one institution korɔno no it comes in several forms. Ɛno nti wohwɛ biribi te sɛ SRAJ a, ɛyɛ institution a ɔhwɛ ɔn sɛ Commission for Human Rights and Administrative, and administrative justice. justice. Human rights ni yɛ one, administrative justice yɛ number two. Now administrative justice no there is corruption in there. Breach of administrative yɛfrɛ no sɛn eh, processes no, elidi to corruption. Ɛno nti na Siraj ɛyɛ n'adwuma. Ebiem, wokɔ Yoko a, seesei yɛagye saa tumi na wɔde hwɛ corruption and corruption related offences no ɛde akɔ akɔma OSP. Ɛne ɛse wɔno no deɛ ne sɛ, fa ne sɛ um, um, institutional theft ne nneɛma nneɛma no, wɔbɛtumi akɔ mu. yoko organized crime ɛna yɛama osp nso so tumi sɛ ɔno deɛ corruption and corruption related offences no ɔn make sure sɛ ɔbɛkye akorɔmfoɔ ɛna yɛama cid ghana cid ghana police service nso so tumi sɛ ɔno nso so bɛtumi ayɛ prosecution mɛboa so if attorney general atumi bɛgyina badwam deputy attorney general bɛgyina badwam sɛ eh, high court bi ɛse um, um, uh, yɛfrɛ no sɛ osp ni authorization na ɔyɛ lawyer ni that day i bowed my head down in shame and i critiqued it and i said be a mechanic and if you play my video it is as if say me me supreme court judge pɛpɛpɛpɛpɛpɛ wɔn ani baako mfirim yɛsɛ judge no kura so onim law. And it was a disgrace to the Attorney General and, and, and Minister for Justice. A big disgrace. Sɛ court bi atumi a ɔda sɛ kɔgye docket a ɛwɔ OSP because wɔn mu sɛ wɔtete akorɔmfoɔ. Look, dabi amene ɛyi Christian Daben no mu ko ntɔkwa sɛ sɛ nkɔmɔ ka adwuma a wɔyɛ wɔ OSP office hɔ a ɛna ɛnyɛ sɛ wɔn suro ɛna asɛ politics abɛba beba mu ɛna wɔn yɛ ɔse wɔn de ɔsɛ yɛ ɔyɔ aka deɛ wɔn yɛ a sɛdeɛ yɛyɛ mu bi yɛ ni deɛ ɛkɔ soɔ yɛ a because of how we follow events. na ɛtumi hu sɛ adeɛ wei na te sɛ gyabe no mo yɛ investigation wei na ɔmo yɛ nansa yi a ɔmo kɔɔ yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ oil firm bi ɛwɔ tɛma mhm. na ɔyi ɛna ɔmo aransaki office wokɔkye korɔmfo ayɛ ne dɛn wokɔkye korɔmfo adwuma ne adwuma o korɔmfo ho ɔfɛ paa bra neɛ nkɔ korɔmfo ho ɔfɛ paa obi bɔ ɔman korɔ no wokɔkye no wo se ɛni kwan sɛ ɔkɔ in that rambo star fine ebi wɔ hɔ ɛnyɛ but Sɛ yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ ma wei a, akɔyɛ sɛ politicians no ɛna wɔn no afɔm a syndicate. Now, baabi a yɛrekɔ no asɔman no, ɔmanfoɔ ani ti a ɛba mu ne sɛ akɔyɛ biribi te sɛ these two political parties have formed a syndicate. Scratch my back and I will scratch your back. It's a dangerous grounds. Ɛno nti ɛna kanofura ata asɛm no da bi a mebɛtena studio ha a me werɛ fi sɛ deɛ kora mepɛ sɛ mebɔ so. now to the substantive na mawie ɛdi asɛm ne yɛka aksa mebɔ a mm-hmm. so between obi a ɔno yɛ kurɔfotatwi amoa a ɔwɔ institution bi mu a ɔno ne allegations ne yɛka ho asɛm so ama aban mu mpanimfoɔ bi sika o mm-hmm. which allegations i want them to scrutinize i mm-hmm. want osp to do much work into it to ascertain whether or not asɛm a akoa no kaeɛ no ɛwɔ ɛmu die ɔkaeɛ sɛ sɛn dabi ɛyɛ email asɛm na yɛka email sɛnde yɛ yɛ nkitahudie nkitahudie no ɔne wana ne ɛdie wɔne ne co-conspirator na ɛna ɛdi saa nkitaho no meboa ɛma mɛ nkitaho bi ama sɛ ɔma ɔpanin kodwo mɛnsa one cd okay. nti as it stands now ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ mu sɛ ɛyɛ ampa sɛ ne nkitahodi a na ɔsɛ ɔde sika ɛkɔma obi no ampa ɔde sika no ma ananaa okay. because ɔbɔ parliament of ghana din and is an institution a yɛntumi nhwɛ sɛ obi de allegation bɛto parliament so wɔ aberɛ a yɛnhwehwɛ mu abɔ ministry wabɔ ministry din mm -hmm. and at that time na minister wɔ hɔ Katie ha ma ɔno na mi tie ne nkɔmɔ na afei kura deɛ na ne ho kura asan mi sere. PULC foɔ wɔm. Oh, all these things sɛ yɛn ahwehwɛ mu a yɛ ɔman wɔ yɛn anim onyam wɔ fam. Ɛno na ɔka corruption perception index. When you are perceived to be corrupt as a state, investor kura mpo mma. Because wɔhu ne sɛ mo no moyɛ nkurɔfoɔ bi a mogye adanmudeɛ ansa na moayɛ adwuma. Ahwɛ a adwuma no a merebɛyɛ no koraa no, mobɛnya ho mfasoɔ nso so. Mosan bɛgye mo adanmudeɛ. Nana Nado, ɛyɛ Buroni bi yɛ sɛ ɔbɛdi oh, investor bi a. Nana ma yɛtena se yɛka Nana Nado asɛm a. Na me nua ebusa sɛ, na me nua ebusa sɛ, ɛyɛ dɛn na obi a wayɛ bɔne wayɛ gyirim sei na akufo ado kɔ appointe ne sɛ wɔn kɔnkɔyɛ ɛyɛ aban mu nipa. Na can you be appointed when you are not a criminal under akufo ado?
Oh but nyɛ obi a. Mepakyɛw mesrɛ wo. Miss Oyedefo a misi ma mepakyɛw. Yɛse nkate dodoɔ anaa kate bɛtem ɛna ɛsɛ nkate dodoɔ meboa. Majority of them in this instance ɛyɛ criminals. Majority of them. Ministry bie ni wɔn anyɛ bɔne. Na po sɛ wɔn na ɔsɔre a odi atirantwie saa bie na yoko na po wɔn na. Na po mmea mi nua na po wɔn na. Adɛn ntia? Yɛsɛ otirim fa yɛ kyerɛ ma wɔn kun. Enti no, sɛ ɛkofo do bɛ apɔinte wa, ɔ apɔinte wɔ bi a na nkɔre kɛ no fɔ yɛ ata wɔ no wɔ save ne sika wɔ tax haven ma bɛ yɛ finance minister. Ewi aseɛ na MPs kura mu sɛ no wɔ di a kɛ na aboro so dodo yɛ di enyi na di. 80% of them. Okay. Oh, enti no, except you are a criminal, except you are corrupt, ɛkofo do will not appoint you as minister or as even a CEO. wɔpɛ obi a ɔbɛyɛ work and pay na gye sɛ wo work and pay no ɔho nim work na how do you pay okay enti no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhu that eight years and the kufado no sɛ aban wei sɛ ɔbɛyɛ adeɛ aboa ɔmanfoɔ na wahwehwɛ mu from day one all the appointments all the appointees wɔn offices na wɔayɛ yɛfrɛ yɛfrɛ biribi fiscal decentralization wɔatumi analyse sika a wɔn gye yɛ baabi a wɔn si wɔn sika no kɔɔ yɛ ɛne baabi a sika no ankɔduru wɔn nyɛ audit national audit ne yɛn hu sika wɔn agye all years na wɔn bɛyɛ eight years no sika wɔn gye yɛ ne deɛ wɔn si wɔn de sika no yɛ nyinaa mɛ si they can't account for ten percent of that money eti no
obiara di fɔ till.

to make a step ɛna akɔfa saa nneɛma wei nyinaa ba you see ghana is highly complicit in some of these criminal stuff because yɛha no in terms of oversight responsibility is so weak to the extent that I know I was reading some document uh, between 2017 to 2015. Mm-hmm. Sika Abakroma through romance scam fraud and as for a more than 300 million dollars. Na saa sika no yɛnkyekyerɛ ngu adaka mu na yɛde fa nsuo so baeɛ o They all went through the financial system ɛna ɛbaa kurom ase yi nti bisa sɛ due diligence bɛn ɛna yɛyɛ ha yɛyɛ when it comes to some of these things now we are complaining some of these young guys are making money na asefoɔ obi bɛtumi atena ha a receive hundred million dollars ɔno a ɔntɔn cement akoko yɛfɛ sɛ poultry farm koraa ɔnyɛ bi nti no serious country will sit aloof and watch

Ɛyɛ me sɛ asɛm baako a ɛbɛpue mu yɛ clearer communication. Sɛsi a yɛ so yɛabɛyɛ bi anɔpa yi, yɛakyerɛkyerɛ nsɛm mu yi, eh, I, I wish sɛ yɛbɛnya a very good communication around this whole thing na eh, eh, platforms ahorow no eh, yɛn nyinaa yɛnya the same information around it yɛ a yɛspread information no wrong a yɛ a na akɔyɛ sɛ yɛapolitise no ɛyɛ saa na nkurɔfoɔ dodoɔ no ara ɛnya interest biom na wɔayi wɔn ho afi ho But these are issues a mesi a maka no, character over just intelligence. Ɛyɛ sɛ yɛ build character sɛ ɔman no suban, wo su ne wo ban no. Ɛɛ yɛ mi sɛ wobɛhu sɛ kodu baabi a saa perception a yɛka kyerɛw sɛ ɛwɔ obi adwene mu sɛ ɔman weifoɔ no ɔmo ndi nokorɛ no, obi si wɔn ɔmma mɛbie adwuma ɛwɔ wo kuro mu biom. Ɛno nso wɔ hɔ. Yɛsan nso wɔ nea yɛbɔ sɛ ofiri Ghana pɛ na yɛde ani mmienu na ɛyɛ dɛn? Ɛhwɛ no. Nti momma yɛnhwɛ no yie. Ebi wɔ hɔ a wobɛka sɛ wo deɛ wontu kwan. Wontu kwan nso a, ɛɛ wonam wo ara wo kurom koraa po obi ba a ɔse nkurɔfoɔ wei yɛnhwɛ wɔn yie. Monnya me yɛnkɔyɛ sɛ alatafoɔ akyiri ba. Ɛɛ nti mepamokyɛw momma yɛmfa adeɛ wei, character building no, momma yɛntoa so. Ɛbere bi no yɛbɔ Ghanani pɛ yɛse o wei mu wɔn pɛ asomdwoe, wɔn pɛ nnipa. Momma yɛmfa ɛno over Ahonya sɛ these people are wealthy ɛnyɛ ɛno, our wealth should be created through character and good and hard work. Nana ma briefly for a while now I have been following am thirty seconds thirty seconds ɔhun deɛ nkyɛn na mi kan honourable Haruna Idris asɛm no ɔhun national teaching council ɛɛ mm-hmm. eh, national mm-hmm. teaching council ɔmanpanin mm-hmm. ayɛ appointment no obi da so te hɔ.
Okay. Akoa bi a yɛfrɛ no um, Christian Adepoku. Christian Adepoku, yeah. Former Nagrat. Omo, omo Christian Adepoku no. Mm-hmm. So be a kind of yeah. Nagra, no, Even in the run up to the 2024 election, oh, Odimu, ki kan sem hunu chire jo mahama pi. Ene, odaso ti ho. Na se kenyi na di.
Ye, tienye yenyi na di.
One, eti jo mahama ba ene nkose haru na di su chen. Yɛkɔ yɛ appointi obi. Yɛnyi no. Yɛse twɛn na wo Haruna twɛn na former minister no ɔntena hɔ till now a ɛnka ɛbɛyɛ wo dɛ. Okay. Eh, oh, mo yɛ nyɛ careful o. Nana Bokuli story.
Yɛma ne two deputies ne akɔ ɔmo yɛ adwuma but ɔno amu deɛ ɔda so te hɔ. Ɔmo charges eh, eh, teachers na ɔmo kɔ yɛ licensure exams no. Ɛnyɛ John Mahama nom na aka sɛ licensure exam betwam.

Ɛbɛyɛ te sɛ yɛn nyinaa yɛakɔyɛ ɛyi yɛfrɛ ne sɛ yɛakɔbɔ dawura ma akorɔfoɔ Your yɛ. time is up ɛɛ Ivan Yo. Jay Innocent Mo deɛ. meda ase ɛna Jeffrey Sɛ da ma me Okansi time na me mɛ kyerɛ kyerɛ.
ɛɛ yɛbɛ yɛbɛ nɛ next week yɛbɛ yɛbɛyɛ ho adwuma next week yɛbɛ.